Salowmaleýkim mähriban dostlar biz bu gün ýene-de Aşgabat Praýdda men Merdan Ata, şowmen, meň ýanymdaky režissýor, ssenarist, şowmen we super bäbek Azat Ataýew, şowmen, esasy adam süýtdeş rodnoý agam, agam ogum ýa-da elam, geldiňmi paýhman? Kim süýtdeş rodnoý agam? Meň habarym ýok näme zatlardan.

Aýna Ataýew. Ejem bir eşdäýmedi.
Ataýew, Ataýew däli. Olar diýýärler käwagt. Mekan atadam näme garyndaşyňmy diýýärler. Hawa diýip goýberýän onda Ataýew barymyz. Aý yzarlasaň barýan bolmagam mümkin. Gowy mamla dälem. Hawa. Täze sanymyz, ýene-de bir täze sany. Çaý güýjek dämi güýdä indi bir myhman zady çaý gödürlede. Bir am ýaman. Neme zat ýok çaýyň başynda. Nagyl ekeniň aýam.
Çaýyň başynda zat ýokmy bir indi ýa. Süýji püýji ýokmy ýa. Siz çaý gyýwat bilen içýäňizmi näme bilen içýäňiz? Apsa!
Deşýä goýbermez. Bir sert alaýda. Merd.
Otaýan sanmydyň? Myhmanym bu gezek sen bolduň am sag bol. Taňra. Dördünji bölüm näme? Hawa dördünji. Men öňki üçiňi-ä gördüm men. Hawa. Indi dördünji bölümi kabul edip geldiňäm sag bol Taňry ýalkasyn. Indi göni oýuna geçýäs. Göni. Hawa. Bu proýektiň ada üç oýun. Üç oýun. Üç oýun. Ähä.
Üç sany oýun bar.
Şol üç oýuny meň bilen oýnap ýaryşmaly. Hawa ikimiz bile oýnaýas. Aslynda menem taýynlyk gylýal bul oýna sizem. Soňy.
Onda kim utýara. Ähä. Eger siz utsaňyz Ähä. Praýd Aşgabat Praýdyň. menýusyndan islendik nahary saýlaýaň. Şo nahary men özüm bişirip berýän. Gözüň alnynda. Kuhnýada turýan. Geçenede Döwletdäde kamera dymmaldy meni. Şeýdip, bişirip durşuma. Bolan ýer ýaly zat däl ony bolýar. Ýanyma powar alýan men. Bole seniň ysyň näme etmeli men? Şonça bolup gelmän men şu wagt. Iki bolup bir Aşgabat praýdyň bir dostawkasyna gitmeli. Ýoo, näme bolup etjek geldi.
Ýoo, näme bir serýoznyrag zat ýokmy? Serýoznyý praýd. Asgad Pyragynyň bir dastakasyny iki gol berip ber. Hemä barýan adamyza sürpriz bolýada. Nemeden bolsa Sen ussam. Sen ussam. Men ussam. Toý men ussamam. Islän zadyň zakat.
Dastakany bular bişirsinler. Sen bişirmesene bolýa. Bolýa. Her kim öz işini etsene sen alyp barsana. Bolýa.
E, kim bile?
Kim bile belli däl. Göri bar, kim bile o da. Görüyorum, gel görüyorum, kem saglygam birdir bir adi atdan çykarma.
Onda başladygam. Birinji oýnuň şerti kapiýa. Kapiýalaşmaly.
Hawa, kapiýanyň nämedigini bilýäňmi? Näme? Hudaýa şükür, şonda öwrenip dur. Hawa. Indi bir setirden, mysal üçin men bir setir aýdýan, bir sözlem. Şoňa kapbe goşmaly. Islendik goşgam bolup biler ol, a nakylam bolup biler. Ýöne siz oň yzyny aýtmaly däl. Näsam kapbe?
Ýa biz paslaşýasmy? Paslaşýas.
Hä. Ilki men aýtdym, siz kapbesini tapdyňyz. Onam men seni aýdýan. Hawa. Boldy. Şon ýaly. Boldy.
Onda taýynmy? Hawa. Taýyn bolsak gitdik onda. Gitdi.
Ele geldi telefon. Durdy, durdy.
Ylham getirdim bes.
Ele geldi telefon.

Telefon? Onuň ady Aýfon diýen boldy. Ýok, hiç kim däl. Geliň gitdi. Hakykat aýdýas tabi. Hawa, aýt. Tak, indi meňki, hä? Aha. Geldim şu gün men Praýda.
Geldim şu gün men Praýda. Minip geldim Prada.
Kabul. Minip geldim Prada. Aslynda Prada aldyň sen? Ýok, goşup paşyrdamaň diýýän ol. Prada däl ýöne, parolly ola bir maşyn. Olam Prada diýip hasap edýän he. Zato bolaňok piýada. Aha, waý waý. Daway dowam. Indi gitdik. Ajygyp geldim bir gün.
Heleý hiç zat bermedi şo gün.
Bolýa. Tak, indi men barman dälmi? Aha.
Suya her gelen. Geldi bir çäýnek çaý.
Gelini bir çaýnak çaý. Gapdalynda da otyr Azat baý.
Azat baý. Daş, näme bermeli brat? Azat aga. Azat baý, gowy daş. Azat aga näme etdiň beräýgin. Allah, hormat seňki brat. Sag bol. Allah janawyr eýersin. Sen hem bir gün söýersiň.
Edil men ýaly köýersiň. Ony ýeňile, ony ýeňile gitdi. Indi men näme? Bolýa, öňdäki köýnegiň Bolýa seniň bezegiň. Egniň bäk köýnegiň. Bolýa seniň bezegiň. Egniň bäk köýnegiň. Doktor. Boldumy?
Boldumy? Egniň bäk köýnegiň.
Bolýa seniň bezegiň. Bäh. Şu adam tapdymy? Malades. Dagy.

Näin at tapmak? Indi at tapmak näin bolýar sebet? Mysal üçin sen saýlaýaň. Oglan adam bolup biler, gyz adam bolup biler. Aha.
Saýlaýaň.
Gyzdan gideli sen gyzdan gitýäs, ýok oglandan gideli sen oglandan gitýäs. Bir ady men aýdýan, şo adyň soňky harpyny. Ha, bol o ýeňil.
Hawa.
O ýeňil. Näme, taýýarlanyň utulma. Ol ýeňil ol.
Onda taýyn bolsak başladyk. Başla.

Gitdi. Gitdik.
Gyzmy onuň?
Eý, men aňam häzir gyz diýsem. Onadam öýdäki görübem maňa näme üçin pyňa gyz diýipsiň, aga ýa şonda gyz tanşyň kän diýip maňa ýarsa alar. Öýdäkiň adyny aýt, menem yzyny dowam ederin-ä. Öňden öňden ir iýdim diýip baýdar öýdäkiň adyny şonda bagyşlanýaň. Dawaý. Onda oglan atdan gitdik. Dawaý.
Oglan atdan.
Maksat.
Taňňy. Ybraýym. Ybraýym. Meret. Meret. Dik dik dik dik dik dik. Täşli. Täşli. Täşli. İyi garpa tap.
İyi kudara. Öldür yavşını iğne mi? İlmurat.
Ay sen adam. Aýtdym oňa. Iý, bunýan masgara bolan ýerim-ä ýokdur-aý, Hudaý bar-aý. Bula bolanok-aý. Bula bol. Eý, üçünji oýnuň ady näme? Üçünji oýun Güldür. Näme Güldür? Mysal üçin siz gyzykly. Hä, boldy.
Waka, gyzykly däl, gülküli waka aýdyp berýäň. Eger men gülmän otursam, utýaň. Ondan soň men aýdýan. Gülmän oturmaly ýöne. Dowam. Kim gülmän otursa, otursa utýar. Gülse de utulýar. Onda taýynmy? Taýyn bolsak, üçünji oýun güller. Bir günde köp bilen köne awtoulagdan gatnaýan döwür baram, TK bazardan. TK bazardan Jygylga gatnaýan. Men bilýän, sen bilýäňmi o döwürleri? Hawa, men bilýän şo döwür, menem Aşgabada gelýärdim. Näçinji ýyl sen?
Togsan dokuz?
Sen nirden bilýäň-ow bu döwürleri-ow? Men bilýän o döwürleri-ow, togsan dokuzda. Seň togsan dokuzda şu awtobuslar gowudy. Ir döwür onam Tikabazardan garaz men ýaly bir hor biri awtobusda şo Başak öwründe gezip ýören biri ylgap awtobusa ýetişjek bolýar-a. Awtobusam näme gapysy şeýle iki gap çeýärmi? Şeýdip gap çeýärmi? Bu-da gap çeýär-a muny. Gapça ýa boli. Ýa-da öňündäki durana indi şofýora aýt bar aç diýmeli-le muňa-le. Bu-da gidip barýar ýa-da gapça öňündäki duranam men ýaly indi bu-da. Eý, eý şa, şa, şa diýýär. Şahma edip diýýär. Şa, şa, şa diýýär ol indi. Şyka diýjek maňa diýýär. Şikes bar aýtsana diýipdir daýankylaý. Ol bol bol diýip ýarýar şah şaplaryň ýanyna barýar. Ey muňa näme aýt diýdik gaýra diýip ýaňky yzyna gelýär. Brata oňa näme diýmeli ýa-da.
Reklama goýaý şu ýerine bolýa. Gülkünç bolar ýaly bileň. Boldumy? Hawa ýöne. Boldy.
Boldy.
Boldy diýen? Hawa.
Gülmediň ama.
Gülkünç däl ýöne. Gülmedi ýöne geň galdy. Geň galdy. Nädip beýle aýdyp bildim bileň özüň tunuň diýjekdim. Aha. Birde 40 ýaş diýdi belli. Indi 40 ýaş dogrunda çekgölerini sorapdyr diýdi. Eý dost. Bu ýe otuz dokuz ýaş belli. Onuň Dowşan ýerde ýeti doluňuny ma. Otuz dokuz ýaş bilen bir aýlanyp gitsen diýipdir däwir doluňuny az geldi diýsen ýok. Eý dost men bar aýlanyp bilemok diýip owa diýen. Nesip bolsa kyrkyňa baraýynda diýenmiş diýdi. Gülle! Gülli! Gülli! Gülli! Gülli!
Edil kyrky sokgan.

Boli men kömek edayim. Yok degme degme. Şunu şunu gayrat et. Komkuna getirme. getirme. Ana.
Neme mi?
Summası limiti var. Tapa yok sen limitin. Ola tutuş şunu alaydı o. Ola ola bari. Tutuştu alaydı. Ee, bir daha saylamalı.
Lüboy salat malat.

Ýok ol emes ol şu men seň şöyle biraz programmaň gyzyklylow indi şu utulanma namys edýänleý gyzykly programma bu nämaý e bu nämaý beli amur na paru beli eý dokuz ýüz manda bar ekenow sudak w solewoý korkide barmy bahar sen batyrmaýyn sen batyrmaýyn batyrmaýyn nebsim agyrtyn saňa
üç ýüz mala dowam
he naak e şu näme.

Dostoýny, hakykatdanam, Aşgabat Praýdda şundaýar powod bar, içinde näme baryny bilesiň gelýär. Onda senem gepleşige gatnaş. Agam, ine, Aşgabat Praýdyň adyndan Praýd Set. O arkaýynam alty-ýedi adamy arkaýyn doýurýar. Öýüňe baransoň açyp allyň daýçyny. Baba bu wagt görünmeýär. Baba, menä lýuboý moment çagyr.

Sana pul berýän ýeri ýokda benim durmuşym barada. Ýok aga men näme doguldyň wagyz etdiň o biz günäkär däl däl indi düşünýäňmi. Alla ne oldu.
Eýsem şu geň mäke burnuny getirdiňdä şu. Daway. Seniň. Sag bol.
Maladýes. Oýun.
I oýun bul hakyky. Üç oýun. Intek. Kän sungat işgärleri gatnaşar nesip bolsa hasam gowy bolar diýip umyt edýän. Boldy. Spasibo.
Spasibo. Üstünlik. Çyndanam üstünlik. Süýji bolsa hökman komentariýada ýazgyn tagamy super ekeni. Hä ýazmanymy men süýji bolsa hökman jaň et ýene bir Nury Dursyp pikirde adam pahyr da göwnüne. Arkan tomaşa bolsun. Daway sag bol spasibo.
Aslynda bar agam. Aslynda men şu bratovadam aýtdym bärdäka başlyk aýtdymda agam şu azady çagyrmalydyň döwledem çagyrmaly diýip aýtdym men. Olar gelse hiç dastawka gitmeýär diýdim. Ol niýeti dastawkasyny ugratmak da men sana şolary utýan dastawkany ugratýan. Agam şolar gelmesin biderek lişni bor diýdim ha. Aýdyşym ýatda.

Mena biraz öwredeýinmi?
Sogan azat bilen näme etmeli? Aha. Pyçagy düýne sokýaň. Sogan dogurýaň, ajanok. Aljyrap börüjine. Garaz nahyr indik sanyna çene bişsin. Gato, düzi goýmaly.
Dämke soksaň bolýar, dämi şuňa soksaň. Ha, bor, bor. Bor, indi dogrup.